özüniň tebigy baýlyklary bilen uly gyzyklanma döredýän Köýten dagy sebitinde soňky döwürde giň möçberli işler ýabanylarylyp, ylaýta-da bu ýerlerde syýahatçylygy, senagat pudaklaryny ösdürmeklige giň mümkinçilikler açylýar. Aslynda, Köýten dagy sebiti diňe bir baýlyklaryň mekany bolman, eýsem, gözellikleň, täsinlikleň ajaýyp mesgenidir. Ýylyň islendik wagtynda gözelliklere beslenen gojaman Köýten dagyň melhemlik häsiýetli Gaýnarbaba çeşmesi, Kyrkgyz, Ummardere, Daraýy dere jülgeleri, Dinozawrlaryň aýak yzlary saklanyp galan täsin belentlik dürli gowaklar göreni haýran goýup, dünýäniň jahankeşdelerinde, şeýle-de alymlarynda giň gyzyklanma döredýär. Goraghananyň sebitiň ösümlik hemem haýwanat dünýäsiniň seýrek görnüşleriniň goralyp saklanmagynda uly orny bolup, olary öwrenmek boýunça alymlar tarapyndan yzygiderli işler geçirilýär. Türkmenistanyň Tebigaty goramak jemgyýetiniň Lebap welaýat bölümi bilen bilelikde guramagynda geçirilýän baý many-mazmuna ýugrulan wagyz-nesihat işleri, Okuw maslahatlarydyr dürli duşuşyklar Arkadag Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda Berkarar Watanymyzda alnyp barylýan ekologiýa syýasatlaryny durmuşa ornaşdyrmakda möhüm ähmiýete eýedir. Ýeri gelende belläp geçsek, goraghananyň işgärleri tarapyndan dag tebigatyna mahsus agaçlarydyr gyrymsy agaçlary goraghananyň çäklerinde köpeltmekde hemem ösdürip ýetişdirmekde netijeli işler ýola goýlandyr. Dagdan, arça, kirkaw ýaly dürli görnüşli agaçlar, baý ösümlik dünýäsi bilen gurşalyp alnan haýran galdyryjy dag gözellikleri bu töwerekde hakyky tebigy ýadygärlikleri döredipdir. Dury suwly çeşmeler, täsin ummurdere şaglugy, dürli görnüşdäki, şol sanda möhüm ylmy ähmiýeti bolan gowaklar, baý ösümlik dünýäsi bilen bezelen gözýetmez giňişlikler, gyş-u ýaz ýaşyl öwsüp oturan arça tokaýlyklary tebigatyň ajaýyp sazlaşygyny emele getirýär. Pasyllaryň soltany Gürkhana baharyň dowam edýän häzirki ajaýyp pursatlarynda-da dag gözellikleri hemmäni haýrana goýýar. Köýtendagyň biodürlüligi bir müň bir ýüz ýetmiş bir görnüşden ybarat bolup, olardan dokuz ýüz segsen sekiz görnüşi ösümlikleň, hemem bir ýüz segsen üçüsi haýwanat dünýäsiniň wekilleridir. Bu ýerde duş gelýän ösümlikleň aglabasy dermanlyk häsiýetli bolup, hormatly Prezidentimiziň Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri atly ylmy-ensiklopedik kitaplarynda özüniň ajaýyp beýanyny tapýar. Deňiz derejesinden üç müň bir ýüz otuz dokuz metr belentlikde ýerleşýän Aýrybaba beýikligi goraghananyň merkezi böleginde ýerleşýär. Köýtendagyň iň bir täsin ýerleriniň birem Hojaýpil obasynyň golaýyndaky dinozawrlaryň yzlarynyň saklanyp galan täsin ýapgytdyr. Täsin tebigy ýapgytda dürli ululykdaky yzyň iki ýarym golaýynyň bolmagy dinozawrlaryň birnäçe görnüşleriniň şu töwereklerde mesgen tutandygyndan habar berýär. Daşlaryň ýüzüne düýpli möhürlenen bu gadymy yzlar köpden bäri öwrenilip, alymlaryň üns merkezinde galýar. Köýtendaga özüniň owdanlygy bilen deňsiz-taýsyz Kyrkgyz, Ummardere, Daraýdere, Tutlydepe, Arnap tokaýlygy, Köýten köli ýaly täsin tebigy ýadygärlikleri bilen hem meşhurdyr. Özüne çekiji üýtgeşik dag dereleri hemem jülgeler ösümlik dünýäsi bilen bir hatarda haýwanat dünýäsiniň wekillerine-de baýdyr. Burma şahly dag tekeleri, tilkidir möjekler, giçgaplaň ýaly haýwanlar, Guşlaryň dürli görnüşleri, käkiliklerdir torgaýlar, bürgütleriň uly topary dag tebigatynyň gözelligine gözellik goşýar. Köýtendagyň esasy täsinlikleri garly gowaklar ulgamynda jemlenendir. Häzirki döwürde gowaklara ylmy-taýdan içgin öwrenmek maksady bilen yzygiderli işler alnyp barylýar. Sebitde altmyşa golaý uly-kiçili gowaklar bolup, olardan altysy tebigy ýadygärlikler hökmünde ykrar edilendir. Çünki bu gowaklar özleriniň ylmy, gözellik, syýahatçylyk gymmatlyklary boýunça örän ähmiýetlidir. Şol gowaklygyň ählisem Garlyk obasynyň gündogarynda, Köýtendag ýaşynyň demirgazyk eňňidinde, deňiz derejesinden alty ýüz elli, sekiz ýüz elli metr aralykda ýerleşýär. Gowaklarda suw damjalarynyň syrygyp akmasynyň netijesinde ýyllaň, asyrlaň dowamynda minerallaň tebigy ýagdaýdaky owadan keşbi emele gelipdir. Gowy okunyň häzirki döwürde giňden öwrenileni hemem iň ulusy özüne çekiji täsinlikleri bilen köpleri haýrana goýýan gap-gotan gowugydyr. Oň umumy uzynlygy elli alty kilometrdenem geçýär. Syýahatçylyk infrastrukturasy barha kämilleşýän eziz ülkämizde şeýle owadan tebigy ýadygärlikler almy taýdan içgin öwrenilmäge degişlidir. Tämiz howasy, uly-kiçili dürli suwly çeşmeleri, güri arça tokaýlyklary, ajaýyp dag tebigaty bolan täsin öwrenilmäge garaşylýan gowaklar bilen özüne çekýän dürli haýwanlara hemem ösümliklere baý bu gözellikleň täsin ülkesiniň jahankeşdeligiň gülläp ösen mesgenine öwrüljekdigini ynamly aýdyp bolar. Goraghananyň agzybir işgärleri tebigaty barha gözelleşdirmek, ylmy nukdaýnazardan giňden öwrenmek üçin uly mümkinçilikleri döreden Gahryman Arkadagymyza tüýs ýürekden hoşallyk sözlerini aýdýarlar.